Me din de Te Yɛkue Nipa na mpanyifoɔ se yɛtete abeteɛ no na ne kyɛ ano no na esiane sɛ obiako no deɛ yɛ ndompo nso nti no mɛba mo nkyɛn wɔ mo nfiefie, mo sukuu, mo asɔre anaa mɛtumi akye wɔ wankɔ na bipo na mɛbisa wo sɛ ɔdɔ yɛ wo? Medɔ w'aduane no a wopɛ paa no.

Me din de Tilie Kue-Nipah, na mema mo akwaaba ba yɛn nnuan ne sɛ dwumadi a edi kan so. Na ɛnnɛ, maba Anyao Market, na yɛrebisa adwadifoɔ no sɛ, aduane bɛn paa na wɔpɛ, na deɛ wɔpɛ no nso no, yɛn nnuan ne sɛn? Pakyɛw, good afternoon. Afternoon, madam.
Pakyɛw, yɛfrɛ wo sɛn?
Ah, me de Michael.
Oh, yɛfrɛ me Maame Afua, meyɛ ntoosi hema wɔ Anyao Market. I am George Nana Osei Bonsu the first.

Akplɛ ne dɛn? Akplɛ ne Ayigbefo aduane no bi. Ɛne dɛn? Ɛne dɛn na wopɛ sɛ wɔde bɛka wo na wadi? Ɛne nkuruma stew. Me deɛ nokwarim deɛ mepɛ fufuo. Fufuo ne dɛn?
Fufuo ne nkwan biara ɛnam wɔm biara. Me deɛ m'ani gye kokonte ho paa. Kokonte ne dɛn?
Kokonte no me pɛ ɛno ne last soup a me de nkruma agu mu. Ɛmo, ɛmo ne stew. Pakyɛ me aduane a me pɛ paa yɛ ɛmo. Ɛmo ne dɛn?
Ɛmo ne salad.
Na wo fa hwee nka ho? Oh, a salad stew. Tuo zafi ne banku. Ɛmo a yɛayam.
ɛne dɛn? Ɛne, yɛfrɛ no sɛn? Nkwan, kuka nkwan. Akplɛ no, yɛnoa no sɛn? Akplɛ no, wode nsuo hye, nsuo no bɛsi so, ɛhoro a, powder no wɔ hɔ, wopira na wode agbelema afra. Wode agbelema no ayɛ nsuo no mu ama no time, sɛ ɛhoro kama a, ansa na wode powder no agu mu na woanoa for just about. ɛndu one hour.
Oh, abɛn kwan deɛ ne yɛ yɛ simple abɛn deɛ sɛ yɛ yɛn so wakɔyɛ wabɛn na wode asi so ɛbɛn a wawɔ wowɔ a wode agu nsuo mu wasɔne so wayi mɛfini wɔ mu wayi wadwen wasɔne dɛm ɔna bɛsɔne so no wobɛyi mɛfini agu baabi sɛ mɛfini koraa hwɛ ne Ebia bi amfi yie a, wotumi sa won foforɔ sa sɔn so de bɛka ho na deɛ. Ɛyɛ dɛ woyɛ woyɛ kitchen one paa. Oh, me me pɛ aduane nti no ɛsɛ me tumi kyerɛ aseɛ. Ɛɛ nti ɛno asɛ woyɛ ade baa bɛsi so na ayɛ dɛ ɛbɛn a wode wo kɔ bi ne wo gyene bi ne wayi watwi de agu mu kama kama na ado nam atom na ɛno ano sɛ ɛkɔ no. Nti ɔbɔ aseɛ yɛnya nnamɔ no awie no yɛde nano hyɛ nkwan no ase a yɛbɛ blende Yɛ tomantos ne ɔde sɛn garlic no na yɛde wei no dawadawa no afra na ma blende nti me blende a ɛne gyeene na ma steam me nam ho no. Mummy garlic no dɛn na ɛyɛ ma nkwan no. Mepakyɛ deɛ menim ne sɛ ɛse ɛyɛ ma akoma, ɛyɛ ma nipadua nti ɛyɛ adeɛ a m'ani gye ho papapapa. Ɛneɛ me fie deɛ bebree da biara ɛsi hɔ bebree yɛ mpahɔ ɛne prɛkɛsɛ ɛno nso yɛ adeɛ a mepɛ paa nkwan bi a yɛbɛdi bi ebi wɔ mu. Garlic no yɛ fie yɛtwi moko koraa a yɛde twi moko ɛyɛ adeɛ a y'ani gye ho paa nti yɛde ɛno steaming no ano nyinaa wie a na aka sɛ yɛde ntorɔba na yɛpɛ sɛ yɛ like soup no a yɛbɛma no ntorɔba mmienu mmiɛnsa ahaa na Yɛde mako no aka ho na aseɛ no yɛ steami kakra a, yɛbɛ blɛnde ɛno nso na afei nkwan no ase no ahuru fine, scent no aba mu na afei yɛde agu mu. Nti yɛde gu mu wie a na kyerɛ sɛ yɛayɛ nkwan no ara no no ɛhɛn nti ɛbɛ starte sɛ ɛhuru light light na afei yɛbɛtwa nkruma baako mmienu bi ato mu. Wo maame pɛ paa. Me maame pɛ. Ɛno ara no no, ɛno deɛ antɔ fufuo no so a na ankɔ yie ahaa, nti yɛde to so yɛde to mu wie a na kyerɛ sɛ ɛneɛ nkwan no yɛayɛ ara nonom. With Simon Simon ne amane kakra ne adwene na wanya nya todwe kakra awɔ no ne hɔ nya wo ntoes wo nyaadoa ne w'ayi na ne garlic ne nketenkete ne ginger na sɛ wode woyɛ ne saa na sɛ akyɛngye scent nkakra nti ɛhu saa na sɛ obi twa ho sɛ yes there is somebody in the house
oh kokonte deɛ n sɛ ebi mu tumi hono ne mmone no saa na ɔmo deɛ si so me deɛ mempɛ ne saa mepɛ deɛ nsuo no me deɛ si gya so a ehu na mehwie gum na meka meka nso a me make sure sɛ metwi Mebɔ efisɛ wotwi woyɛ ara na woammɔ a wobɛbɔ no sei, woammɔ a ɛnsɔ. Nti me deɛ metwi a na mabɔ.
Ɛɛ sɛ na meyɛ na na megu so a mekɛn ɛɛ mɛtwitwa nkuruma ne ɛɛm nyaadoa kakra ɛde asi nkyɛn wɔn mede me silver asi maso me gya mede me silver asi so ɛɛ mede ngo a Mede ngo no agu ɛyɛ silver no mu. Mede ɛɛ yɛfrɛ no sɛ koobi anaasɛ mɔmɔne kakra bɛkye wei no yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ ngo no mu. Na afei mede yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ um, ingredient te sɛ wei yɛfrɛ no sɛ ɛɛ magi ne ade ade no agu mu. Yɛ mewia mede me nkuruma no agu mu na afei nkuruma nkwan no hɛɛ na sɛnea ɛkɔ no. Mm, woyam amu no a, na ayɛ paada na watɔ agbirima kakraa bi na wode afra na waka no te sɛ waka banku no wotiti wie a na wode ahyɛ rɔba mu na kuka nkwan no woyɛ biribi te sɛ light soup a na wode kuka na wawɔ ama ani dawadawa wode ka ho a wopɛ fish a wopɛ meat a na wode aka ho wowie a na wode kuka no ayɛ afei na wasa wei na agu saa ɛmu tuo no na wadi tuo zafi no deɛ Sɛ wobɛka tuo no a, wode nsuo si so ma no hu. Sɛ ɛhu a, na woapotɔ ɛɛm wei ɛɛ wode kokonte ne aburo no bɛfra. Nti wofra a na woasɛ bi na woapotɔ na wode nsuo no hu a na wode aka no te sɛ koko no. Nti sɛ ɛsan hu bio a na kyerɛ sɛ wode ɛɛ esiam no. to ɛ kokonte ne nsam na wafra na wode agu na kyerɛ sɛ waka. Na nkwan bɛ na asa wɔ sɛ wɔpɛ paa. Ayoyo. Ayoyo paakyɛ ayoyo nkwan ne yɛn ne sɛn. Ayoyo nkwan no wotete adame wokɔ tɔ ahaban na na watete wotete na wode si so a na wode kan ato so nti wode kan no to so na sɛ ehu a na ayɛ mmerɛ nti ayɛ mmerɛ ebi wobɛtumi ablende anaasɛ wobɛfa mpepe fam yɛ metenaa zongo Ntsi zongo no a yɛtsena no, yɛde yɛde praeɛ, wokɔtɔ praeɛ foforɔ a na woatwa so. Ntsi sɛ wode si so na sɛ ahaban no be wo a wohwɛ na sɛ ayɛ mmerɛ a, na ayɛ sɛ wode praeɛ no wotwe si hɔ a anaa ɛsisi hɔ a, wode bɛwɔ na ɛmu no atete na kyerɛ sɛ na ayɛ. Ɔde ɔyɛ ɔbɛsi gya so na ɔde moko ɛne ti na ɔsese bɛgu mu ɔyɛ wotu sade egu so ɛkyɛ bɛɛ thirty minutes time aben. Gyeene ni anwa ne gyeene ni si so a na sɛ ɛdɔ a na afei mi de mi kɛrin de egu mu na ɛne gyeene na ama sɛnt aba na afei mi de mi ti tomantos na egu mu. Mede me tea toast, tea tomatoes no gu na menunu mu kakra. Ansa na me toast na metwitwa no mede egu mu. Na ebi a me use powder pepper na mede egu mu. Nti ehuru a na mehu sɛ ɛyɛ aben a ansa na metwitwa cabbage ne carrot no ne green pepper no na afei mede egu mu. Na ɛno so hura a na ebi a mabɔ kosua egu mu. Mhm. Wonya wo salmon bi a wotumi de gu mu. Na nkuruma ne brɔfo de yɛ dɛn? Ɛyɛ okro.
Bisa sɛ Mɔmɔne no aborɔfo din yɛ dɛn? Mɔmɔne no deɛ I don't know. Wei deɛ yɛda ase woapɔ poem saa no paa wakyerɛw garlic ho mfasoɔ wei deɛ yɛda ase paa alright. Na ɛsiane sɛ wo sa da mu a yɛnni nya wo nti no, ka me ho Atua da biara every Monday wɔ Odate Gye TV exclusive so na yɛnsua aduane nea. Yɛn nua ne sɛn? Na woate so? Official Hoodie. Dama!